Berdan. Bi çavên tijî awer ketin odeya çaremîn a dadgehê. Bêdeng herdu li hember dadwer sekinîn û di dilê wan de kîn dikeliyan. Wan biryara xwe girtibû, çi di van neh mehan de bi wan re bûye, dê giş li pêş dadwer rol kin û çi dibe bira dibe. Dadwer serê xwe bi sistî ji ser gurzek rûpelên li pêş xwe ragir û li wan nihêrî. Çavên wî di bin pirsan de fireh bûn. Jinek û xortekî nêzîkî bîst û pênc salî li hember sekinîne. Geh li hev du dinihêrin û geh jî li wî. Dadwar henya xwe du sê caran mis da. Bi dengekî matmayî ji wan pirsî, Çima hûn dikin hevdu berdin? Hê neh meh ser jindariya we re derbas nebûye. Hûnê poşman bibin ha. Her duyan bi hevdû re û bi yekî dengî gotin, Na, em poşman nabin. Jiyana me bi hevdû re êdî rengekî mirinê ye. Em dixwazin zû tu me ji hevdû berdî. Çimkî va cîhana lê pêş çavên me reş bûye. Xuya ye ev gotina berê wana bi hevdû re pir caran gotine, lewra azberg kirine. Dadwer dîsa çend caran eniya xwe mis da. destê xwe yê çepê kire bin çenga xwe û bi çavên pirsdar li wan nihêrî. Ji wan xwest yeke yek baxivin. Di di destpêkê de tu baxive. Destê xwe yê rastê ber ve xort dirêj kir. Xort bêhne ke Kûr û dirêj kişand. Çavê wî di ser seriyê dadiwer ra, di pencera paş wîr ra ji odeyê derketin. Li avahiyên bajêr ên kevnar nihêrî. Li ser banoya xaniyekî, jin û peyakî nêzikî çel salî bi hevdû ra dîwarek lê dikirin, peya bû bo hoste û jinê jî bi lok didan dest. Jinişka va, bi dûbariya pirskirina dadwer ra li xwe vegeriya û dest bi axaftina xwe kir. Ez benî. Berî ku em bizewicin, Me sê salan hevdu nas dikir. Me ji hevdu gelek hez dikir. Sala berî zewacê me heftê du caran hevdu didî. Ez ketibûm xewneke rengîn. Rojên ber dîtina wê min kêlîk kêlîk dijimartin. Ew li cem min keçeke bêhempa bû. Jinên cîhanê giş ber çavê min nedixewinîn. Ji min ve ku keçikên ser zemîn bi tevahî di kesatiya wê de kom bûne û dengê wî li hev ket. poz bi alawiyeke germ şewitî û dîsa gotina xwe berdewam kir, Ez benî her ku ez diçûm hevdîtina wê ew dihat. bi rûyekî kenok. Çend pêlên fedî bûnê di çavên wê de weke gulên nû vedibûn. Evîneke nazenîn ji lêvên wê dixuşiya. Gava silav li min dida. Hemû şanikên canên min hişyar dibûn. Dengê wê çiqas melûl dihat, wiqas ku di dilê min de diçû. Tîp ji ser zimanê wê teke tek diweşiyan. Her tîpek dibû hesteke serbixwe. Em li kêlekê hevdû li ser serîneyeke baxçeyê bajêr rûdiniştin. Wê xwe bi min bi min da diqemitand, weke ku bi min xwe ji tiştekî diparast. Pir caran demek dirêj diçû û em bê axaftin rûniştî diman. Lê me dengê gupegupa dilê hevdû zelal dibihîst. Ez matmayî dibûm. Çawa dil bê ziman bi dilekî din radaxive. Dîsa zenguloka wî bi peyvan xeniqî. Hewşekî dengê wî hat birrîn. Destê da diwarê yê di bin çenga wî de hîn mabû û pirs li ser lêvên wî vedimirîn. Ez benî em zewîc in. Demê rêçike din hêdî hêdî ber me da kolan. Nizanim xewinên me ku da firiyan. Hemû tişt di van neh mehan da hatin guhartin. Her sê mehên siftehîn xweş derbas bûn. Ez sibê zû diçûm karê xwe. Karê wê çîşkî dereng dest pê dikir. Min nedixwast xewa wê bişikînim. Min bi xwe taşteya xwe çê dikir û bi lez dixwar ji bo ez di wextê re bigihêjim karê xwe. Ez êvarê vedigeriya mal Sivra hazir bû. Ava serşiyokê dikeliya. Bi kurtî ez ketibûm baweriyekê ku ez çi dixwazim. Ev jina bê ku ez bipirsim bicihdîne. Hêsir bi çavên xort ketin. Dengê peyvan di devî û wî de li ku mîn. Lê dîsa xwe girt û gotina xwe berdewam kir. Ez benî aniha ez tê mal, mirovekî westiya me, birçî me, ew li ser dîwanê ra me daye bi porekî hînc, bi cilên malê yên kevnar û rengziwa ji xwe re li telefizyonê dinihêriye û dendikan çerez dikiye. Gava ez dibêjim, ez birçî me, li min vedigerîne Xwarin di sarinceyê de ye. Here ji xwe re germ bike û bixwe. Piştî ez şîvê dixwim. Xeweke giran xwe davêje ser çavên min û ji westabûna re ez di ci de diçim nivînê û dikevim xew. Ez benî Weke ku ez ketime zindanekê, di jiyaneke gulo vir de dijîm. Ew keça ku cîhan pêş çavên min fereh dikir, ron dikir, bi daxwazan miş dikir, ew keça winda bû. Ez nizam kuda çû. lê bêguman ne va ye. Çavê xwe bi aliyê jinikê de çîşkî jî virand. Ev jina li ber çavên min bûye paswanê vê zindana min e. Ez benî ez ji te tika dikim, tu Tu min ji vê zindanê derxînî. Perdedarê dadiwer kete hundur. Tiştek got. Dadiwer lê vegerand here û derî li ser me bigire. Kî çax min zengil lê xist, wê çaxê derkeve. Xort di vê kêlikê de ketibû rewşeke dijwar. Nekanibû li jina xwe binihêriya û ne li dadiwer. Bi evîn hêsir li çavên wî de diçûrisîn. Desmala xwe ji beriya xwe derxist. çav û eniya xwe da mala û xwe di bêdengiyê de pêça. Dadwer bi çavên tewambar li jinikê nihêrî û bi tonekî hişk jê pirsî, te çi dibêjî? Jineke rûyê xwe çîşkî bada, li dîwarê rastê yê dadgehê nihêrî. Tabloyek ke kevne bê perwaz li ser dîwêr kifikî bûbû. Di bin kifikê de û derê terazûyek dixewinî. Li ser her du lepên terazûyê mêşan bi salan zîc kiribû. Bi dubariya dengê dadwer re li xwe vegeriya bi fedî bûn dest bi axaftinê kir. Ez benî. Ez nizam Çima li me weha bû? Tu xortan xeyne vî xortî miyêtiya min hişyar nedikir. Serê xwe ber va xor de çişkî zî virand. Ew salên ku Em dezgirtiyên hevdu bûn, ew xewnên herî şîrin bûn di jiyana min de. Ne bes weha jî, belkî ew xewnên di jiyana mirovan de kêm tên dîtin. Di wê qonaxê de her ku min ew didî, Dergehên çîrokin hezar şev û şev pêş min vedibûn. Ez nikanim hezkirina xwe ji kesekî re şîrove bikim. Ancax ên ku bi derdê evînê ketibin ew kanibin min fêm bikin. Ma keska ne? bi peyvan evînê ji kesekî re şîrove bike. Gava ez diçûm hevdîtina wî, çiqas ez zû diçûm, ew berî min hatibû. Ji dûr ve min hezar daxwaz di çavên wî de didîtin. Peyv di devî wî de li hev dê qelibîn. Nîvî peyvan ji devî wî derdiketin û nîvi jî paş da vedigeriyan. Bexteweriyekê ez ji rihan da dihejandim. Ez hes dibûm çendîn ez li vê cîhanê hêja me ku viqas mirovekî bextewer dikime. Min bi xwe re digot, Erê, hebûna min li vê cîhanê ne wala ye. Ez wateyekê didim jiyana mirovekî. Min digot, Xwedêo, bira mirina min beriya wî be. Ji bo ez di çavên wî de Nebînim ku ew ji vê cîhanê derdikevîye û hîn ji min têr nebûye. Hêsir ji çavên jinekê derbûn. Kilê li ser çavê çavan cih bi cih bi dilopê hêsiran re jêr dada ketin. peyv di hindiriyê wê da vedigeriyan. Bi dadwer re got, Ez benî, min zêdetirîn meyêşîne. Ez te tika dikim, me zû ji hev du berde û min mecbûrî parçeyê gotina min a din meke. Dadwer jî ketibû endîşeyan. Cara yekeme di vî karî xwe ku bîst û heft sal derbas bûne li dozeka wiha rastê. Wî jî bîr kiribû ku ew dadwer e. Bi gotinên wê re dadwer li xwe vegeriya li ser kursiya xwe çîşkî li viya bi destê xwe nîşan da jinekê ku berdewam bikin. Ez benî em zewicîn. Her sê me hên siftehîn xweş derbas bûn. Ez hes dibûm ku cîhan giş ya me ye. Em weke Leyla û Mecnûn bi tenê xwe li ezmê digeriyan. Di wan sê mehan de ez pir caran sibeyê berî wî re dibûm, min taşte ji wî re çê dikir, deng lê dikir, me bi hevdu re taşte dixwar, em diçûn karê xwe, ew diçû karê xwe, min jî mala xwe dida hev û li peyê wî diçûm karê xwe. Ez berî wî dihatim mal. Min zû xwarin çêdê kir. Çiqas ez birçî bûma li hêviya wî dimam. Me bi hev dûr ra dixwar û hewşekî vês dikir. Paşê ge em derdiketin ji xwe re li bajêr bigerin, an diçûn serdana malbata dostekî, an jî diçûn sînemeyê, ge jî li mal diman pêşeroja xwe bi endîşeyan me lê dikir. lê guhartinek nizam ji ku da hat. Piştî van sê mehan her ku ji karê xwe dihat berî hemû tiştî dê bigota, Ka xwarin, te çima va xwarina çêkiriye? Ma tu nizanî ez ji vê xwarinê hez nakim? Çima bê xwe ye? Çima viqas îso tê toşt zêdetekirinê ye? Li min nedinihêrî. Çelengiya min pêş çavên wî ve mirî. Çêkirina ku min ji bo wî xwe çê dikir, bêwate mat. Ku min jê dixweste em çîşkî derkevin, ji xwe re bigerin, wî min re digot, Ma tu nabînî ez çiqas westiya me? Xewa min tê ye. Diçû ser textê xwe û berî ku ez herim xwe dicem wî kim, xwe re xwe re wî. odaya xwe wê tije dikir. Ez di tenêtiyê de diqewirîm. Min ji xwe dipirsî, Ka çabûna wî ya dîtina min re? Ka ew peyvên evînê yên ku min nizanibû ji ku derdixist? Ka gewdeyê min yê ku çavê wî weke berê qîq dikir û her ku min xwe tazî dikir çavên wî li hevdû şaş dibûn. Va pênc şeş mehên dawiyê ez şevê pê de bi tenê rûdinim. Li vê rewşa me mijûl dibim. Bi rastî ez ê dina bi xwe re dijîm. Ez li hezkirina wî digerim û nabînim. Ew mirovê ku min jê hez dikir çawa wenda bû? Ez niha bi mirovekî biyanî re dijîm. Vay li kêlekê min radikeve ne dilyarê min e. ez wî nas nakim. Dilyarê min Nevay li kêlekê min bûye tembûra xwe rexurê. Ez benî navê wî bi min ne girîng bû. Bedewtiya wî bi min ne girîng bû. Evîna dilê wî bi min girîng bû.

Mirovekî ne ez jê hez dikim û ne ew ji min hez dike, de çawa em ê bi hevdûra tamirinê bijîn? Ez êdî nikanim bi mirovekî weha re bijîm û dest bi giriyekî ker kir. Dadiwer Li her duya nihêrî nihêrî û hêdîka rahêla pênûsa xwe. Li ser rûpela li pêşî wî tiştek nivîsî. Mor kir. Bê ku li wan binêhêre bi dengekî melûl got, Min hûn ji hevdu berdan. Jin û mêrik di ciyê xwe de sar bûn. Carekî dudiyan li hevdu nihêrîn, li dadwer nihêrîn. Dadwer careke din bi dengekî Gelek melûl bi wan re got, Herin. Her yek di riya xwe de here. Xwe dê zane ku hûn ê careke din werin pêş min. Û li Zengilê derî du sê caran dê xist.